Hello, in lo dam tlang em? Hei tuna hian Bali Indonesia ka awm mek a, vawiinah chuan Bali a ka hun hmanna te ka rawn ti lang leh dawn a, han plan em em pawh kan la nei lo a, vawiin chu ka thianpa nen hei flight kan nei dun a, han kal tumna em em pawh kan la nei lo a chuan a chawp chilhin a tah tulin kan ruahman dawn a, hotel ah Hotel lobby ah kan chhuk thla phawt ang a, chuan chutah chuan kan ruah hmana kan kalna tur te a tawp thleng in min lo en sak leh dawn nia aw kalna tur pawh kan la hrechuang lo tunah hian i kan kal na apiang kha min lo en sak mai dawn nia aw. Hello. Tian hotel lobby ah kan chhuk thla a, kalna tur hmun kan hriat loh avang khan hotel staff ho min suggest turin kan zawt a, an ni hian Melasti Beach tih min suggest a, tuna thlalak a hei ka rawn tih lan hi hetah hian kan kal dawn ni. Bali bik hi kan thian dun hian kan vawi khatna kan vawi khat kalna ve ve ni vangin kan bo ang reng khawp a tian ih kan cab pick up location he security kan zawt a ani hian tian min kawh hmu a.

You wanna eat something? Security in uluk taka min kawh hmuh hrep chawng pawn tian hei kan va bo leh hram a, min lo hruai tu ber tur kan driver kan hmuh mai loh avangin tian hei thla te kan la leh rih a. You wanna take a picture? Selfie. Oh yes. Minute sawm atanga minute sawm panga vel kan han zawn hrep hnuah kil khatah kan hminga min rawn au lauh lauh ri kan hria kan va pan hnai a. An ni pawn min lo zawng ve tho chu niin a tawp a tawp ah chuan tian kan chuang fel ve thei hram a ni. Bali kal chak te leh kal tum te in lo awm takin kan lo hrilh lawk che ung a. A khawpui chhungah hian han explore tur leh han enjoy tur em em hi awm hran pah lo a nia. Explore tur leh hetia han enjoy tur chuan khawpui pawnah hlir ka la ngai a. Chuvang chuan aah kaltum te in awm anih chuan lo in ral ring ula aah sum leh paiah pawh ni se, hun leh tha ah pawh ni se. Tuna kan kalna tur hmun pawh hi airport kan thlenna atanga darkar khat dawn tlan a nia. Hemi hmun kan kalna chhan pawh hi. Kan haw let lehna tur taxi hmuh awlsam theihna tur ber hmun kha kan hisap tel pah a, chuvanga hemi hmun thlang hi kan nia. He aia hmun nuam tak tak pawh hi a awm nual a, amah erawh chu a hlathlawm em avangin tuna kan kalna hmunah hian kal turin thuthlukna kha kan siam ta kha a nia. Tikhian kan kal tumna ber chu kan thleng hnai dawn a, kan la thleng lo deuh hlek a, amah erawh chu a view pawh a rawn mawi ṭan khawp mai. Kan thleng fel a, thlalak ai mah khan a takah a lo nuam zawk a, chuvang chuan Bali kal tum inawm a nih chuan helai hmun hi kal ngei ngei turin ka rawn suggest nghal bawk che u ni. a mawi khawp mai hei a view kan hmuh tak tak ang che aw bun in ti ve ngawt ang an mawi rem rem ve wow wow wow wow

in hmu duh hrim hrim a nih chuan va kal u la kha a ti a, kan kal lui a mahse hei tui chen chu khawi lamah chen thei dawn lo mahse mawi khawp mai a hawi chu Helai hmun kan va thlen hun hi dar sawm pakhat leh a chanve vel a nia, kan flight nei zo chiah kan tlang phei nghal kan inthlak a kan tlang nghal kha a nia. Mi an la tam lutuk lo va, amaherawh chu tiang ahh mi an tam lutuk lo hian kei chu nuam ka ti zawk a. Khawi hmun pawh kan kal kual thei a, a ha a dam thlak zawk bawk.

Avan muai ngai ve asa tih mai loh chu. Kum tak khup khup mi ho pawn awm teuh mai. Hlan tal ve ang. A mero chu an cheng ngam bik lo nia khur. Tian keini pawh kan va kal hnai a, mi an cheng ngam lo maw kan tih kha, an lo ngam nasa mai a sa pho nge nge rin aia tam hei an lo awm a, mi tlem te an awm a maw kan tih kha hmun dang kan va kal chu tian.

Midang cheng han hmuh tak sup sup si ah chuan keini thian dun pawh cheng lova han han haw tawp mai chu kan ui ve ang a engzia chuvang chuan hei cheng turin kan han in ready ve tawp mai ni.

Tia tui te kan chen zawh hnuah intleuh faiin kan inbual fai nghal a, haw turin kan inruak hman nghal mai a, a chhan chu kan flight nei zo chiah mu lovin kan tlang nghal a, kan flight hi darkar sawm dawn darkar kual e chen ve thlawk kan nia chuan chawlh hahdam miah lovin tian kan tlang nghal ha nia, kan chau tawh ang reng khawp mai a. thil engmah kan la ei bawk si lo va chuan haw a thil eia ah mut nghal mai kha rilru pahin haw kan tum a ni.

Helai hi a entrance ania mawi asin hei tiang deuh vek hi nia maw Indonesia eng nge an architect hi tiang lampang hlir hi mahnia Jakarta ka kal pawn tiang tho hi nia hei Bali ah pawh an lo bei nasa khawp mai tian hei tlai lampang ania tlai dai ti mai ang a la dai chuang lo a mi an rawn kal tan a zing-- Zingkar aiin tian tlai lampang hian a lun zawk thin a, hei mi pawn rawn kal nasa hlawm khawp mai.

Hello.

Tihian hmun dangah kal kawi tawh lovin hotel lam panin kan tlang nghal a kan chau tawh hle a ni. Room a kan let leh hmain eitur te kan han chah a, kan han in ei puar leh te te a. Tihian kan ei tur cha te kan han ei zawh fel hnuin hotel lamah kan let phei leh nghal a, an china ka rawn sawi tawh ang khan kan flight nei zo chiah tlang nghal hahdam lova tlang nghal kan nih nghal avang khan mut hahdam kan mamawh tawh lutuk a, mut kan thlahlel tawh lutuk a. Hei hi ka room atanga a lan dan a nia ahh thlawhna tum lai leh thlawk chhuak lai hi hmuh tur a awm reng a ni tla thlir pah in a view a nuam khawp mai chuan saw lai rawn tlan mek saw kemani qatar aircraft zing lampang departure a nih ka ring a tian tlai lamah a rawn thleng ve hlawl bawk a ni pawh. Kha ka vuahin ka hun hman dan Bali Indonesia ka hun hman dan ka lay over hman dan chu a nia. Hei aia tam rawn chhawp chhuah hi a chak awm thei lutuk a, amaherawh chu hun kan neih tam tawk thin loh avang hian duh ang hian kan chhuak vak tam lutuk hman bik thin lo va, chuti chung chunga min lo thlir sak avangin ka lawm lutuk a, min lo la subscribe lo anih chuan min lo subscribe ve ula, a lehpek ah kan inhmu leh theuh dawn nia u. Thoughts.